Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya akkuma argitan mana baatii fi guyyaa kudha shan keessa taa'eetiin jira. Eh, Baatii tana osoo hin geenye keessaa ba'uu qabna sheeka maaliif eh, akkuma beektu gaa mana kana namni gizee kireeffatu qaaliidhaan qabeenya kireeffatuuf maal? maatii ifiitii wajjin keessa jiraachuudhaa fi maatiin kiyyaas akkuma argitan akkumaan viidiyoo amma duraatti isiniif hime keessatti kalas teenya adda dhumattee jirti waan ta'eef walii gad- nuti fixannee jirra kan akka hundattuu garuu ani maaliif hin jireenya jireenya maatii maaliif hin jiraadha jireenya dhuunfaa maaliif hin jiraanne yaada ijoollee tiyyaa wajjin mana xiqqaa tokko eh, barbaaddadhee akkasitti itti galaa jeetiin yaada qaba. Akkasi kanaaf hin ba'uuf hin deema. Safaa ta'u mee maal jette?
Duraan dursee salaam alaikum qaraanne assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hojjamtoota hordoftoota kiyya jirra jirtu bakka isin jirtan nageenyi haa jiraatu. Mana kana hablaa godhee jadiidii fi raayaa walitti deebisee inshaallah guyyaa lamaffaa isinii deebi'a jedhee ture jechuudha tanan dura. Garuu ammoo fedhiin keennan ta'u fedhii rabbiittu ta'a walumaa galaanii. Mana gizee qabnellee walumaa galaan aa'ilaan kun itti gammadee nama hunda jiruun isaanii ka duraanii sun haa deebi'uudha jennee qabne malee jechuudha walumaa galaanii. Meeshaa binnee dhugaa feenaan osoo isin mul'isee amma waan biraati walumaa galaanii xalabiyyaa taan urbuuna jalaa kenninee jechuudha qabdii jalaa kenninee gurfatannoomis Waan heddu ka garii an saapiraayizii jara godha jedhee dhoyfadhee erga jarri ammoo haftee dhaqee birrii cinaallee taatu naa deebisaa cinaan aadii jedheenii dirqiin jadiidii wajjiin deebifne ka ammoo jadiidillee dhoysaan ammoo dhaqee na wajjiin jechuudha kifaayaa walumaa galaan maatii kiyyaan sarpiraayizii godhamee guyyuma takkatti afnee kaanee waa hundi goonee jaaza goonee gaabattootuma wajjiin almuhimmi osoo jedhu sanillee mallaqa cinaa nurruma fudhatanii haguma ofii fedhan rabbiidhaan nu kenna haguma feetan yaa kennutu balleessaa qaba akka xalabatee isin akka xalaba kennaatiin nu hojjettaniif jennee walumaa galaanii dhiibne jechuudha. Garuu ammoo meeshaa kana iyyuu ji'a tokkoof bulii kudha shanii kana hagana guutuumaaf manatti hin galchinaa osoo hin ta'in jechuudha. Akkuma duraan dubbiin jajallachuu taate eegalte meeshaan Jaddidillee mee eh, dubbima san wajjin mashguula ta'e jechuudha. Eh, Meeshaan ammoo silaa osoo guyyaa sana irraa kaane ji'attu miti bulii kudha shanittuu ni eegala. Nu ammoo akkuma bismillaa jennee wanni hundi afaan koo godhatu eegaleen ammoo afaan akka inni godhataa hin jirrellee yeroo san argine jechuudha. Meeshaa sanillee mee inshaallah gobbiin hadha qabbanaa itti boru qabbanaa itti mee jarru walii shayxana jidduu seene sunuu jidduu bayinnaa eh, osoo jennu jechuudha. Eh, Hadha geenne. Hadha ammoo eh, Mucaan shuqqaa qabatee bilaashatti fakkeenyaaf mallaqa silaa ji'a shan yoo taa'ee walumaa galaan doolaara kumaan wayii jechuudha. Waan kana jechuun mallaqa jabaadha. Wanni asitti inni kasaaruuf illee hin jiru. Uffata akkatti ilaallattee yoo baate hoo jennee dirqiidhaan baasu jira jechuudha walumaa galaan. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa waan jedhamu wanni jedhan nama ulfaata kanarratti jechuudha. Maaliifii bultiin diiggamtullee safaaxaa miti, haadha ijoollee dhabulleen safaaxaa miti. Ammoo jaddiid rabbi dandeessisee maasha Allah osoo ana taate ijoollee dhiisee ufii dhibama. Inni kunoo ijoolleen isaa maasha Allah ammallee mataa ol qabattee wallaahi akka biraatii jirti. Garuu wanni nama yaachisullee numa jira inni dhiira ta'ee maasha Allah gara jabaachuullee maasha Allah kun ani walumaa galaan rabbi sabrii sii kennee jira. Ayi kanaaf ammoo kabajamtootaaf hordoftoota kiyya ammoo dhugaa keenan hadha waan haasa'ullee hin qabu. Waan nu haasa'uun bebbeeku jechuudha. Lannoo waa'ee manaa kanarratti ilaalchisee jechuudha. Mana kanallee waggaa meeqallee walumaa galaan imaaraan ta'een tun jinnii wayii qabdi amma reef arge jechuudha. Wallaahi jalaa haga gubbaatitti Jinnii wayii qabdii. Moo nuti jinnii qabaa? Jinnii wayii tutta kan jirtu ilmi nama. Nama waluma lola si qofaa miti bar. Eh, No, no, namni wal Sayyidoo lolli- Zumayyaa lolli baate namni biraallee kabayee kaba almuhim moo anamatti fakkaree beek akkasii barakkaan itti yaadetti. Garuu almuhim walumaa gala Kul inshaallah. kul yaa baaba. Eh, Kheyriidha.

Waan dubbatan wallaalanii walumaa galaanii rabbi khayrii haa godhuu wanni takka takka katabamtee duruma jirti. Wallaahi khayrii taatu sharrii taatu wanni takka takka wannuma dura katabamte namni sababa ta'a malee jechuudha. Bultiin tee ni diigamti, ni tolti, ni facaati. Maaf afaan guuttattee. Garuu gizee namni fakkeenya bultii tan ifumaa gizee diigee. Ufumaa yeroo diigee.
Gizee diigee laaftoodhaas namaa si jaachiftu. Fakkeenyaaf badiin takka osoo hin jiraanne namni bultii gisee diige natti hin dhaga'amtu amma maaliif yoo naan jettan osoo badii qabaadhee eh, badii tiyya oduu taate fadhinnaa kiyyaan waan rabbii keessa hin jirre fakkeenyaaf amma turinsa kiyya kana jaaladheen turreen isaanis dhufuuf kaanii meeshaa hunduu gurguranii dhufuuf jiranii mire dhufiinsa isaan takkanaatu isaan eegaa ture. Takka isaan tun eega garuu aakhira irratti tiyyaatitu naa milkaa'ee dhufee jechuudha. Kun ammoo waan nama wal lolchiisuu miti. Xiqqishuma aaruun nu wama jiraate garuu waan bultee adda diigaa kun wama biraati malee namni bilaasha bulti diiguudhaaf de- ya- hin yaadu jechuudha diilanan. Laaftu matanatti namni ilmaan wal jidduu qabu jaalatee guyyaa tokko wal hin lolle naaf isin guyyaa tokko wal dhabnee hin beeknu na aarsitee hin beeku ani si aarsee hin beeku.
Hin beeku Yoo wallah. immoo kun rakkoo wal aarsuu dhabuunis rakkoo taate egaa a- addu- amaluma addunyaa ta'innetti waan bani fudhanna maaliif waan samii irraa bu'e namni dadhabu hin jiru duraanis naafeesiin jaalannee wal fuune malee eh, wal jibbaaf wal hin fuune yeroodhaafis wal hin fuune nuti egaa umrii guutuu wajjin jiraannee wal fuune yoo isheen yeroodhaaf hin heerumaa yoo jettee kan yaaddu taates Sun carraa siiti. Nasiiba siiti. Bakka nuti maaliif waan rabbi irraa dhufe ni fudhannaa jechuudha karaa hundattuu. Wanni maraannee fi kan hunda ani gaddaatu kas na godhe malee akka viidiyoo amma dura argitan san gadda adda addaa walirratti taraakumaa tatee walirratti yaani sababa malee maaltu waan jiru sammuu kiyya fudhachuu dadhabee Bakka hanga jalqaba maal jedhaniin afaan oromootti ani Gaggabdoodha.
Gaggabdoo miti.
sammuu tana keessa kaarabaan wal na tuqee oowwi tokko mataa kana na bee maalii waan jedhamu takka kaa'anii sababa osoo miidhee jiraadde dhiifamaan jaa naannoo miidhaa si miidhe sana bakka jeetiin wanta jaa waan takka badii takka hin argine waan ta'eef faja'a yaanii

rakkadhuus gammadus wajjin jiraachuu jira. Ammaallee inshaallah gammachuutti jira ilmaan kiyya. Ilkee adiidhaan koflee onnee qulqulluudhaan wajjin jiraachuudhaaf qophaa'eetiin jira. Alhamdulillah Rabbil Aalamiin. Waan narra dhufuus hundaniin tahammaladha. Kanaaf Naaf galatoomaa isinis warri na jajjabistanii laa ammaa na cinaa jirtan galatoomaa isiniin ja'a. Yaada biraa qabaattee? Wallaahi yaadni qabu hin jiru. Kabajamtoota hordoftoota kiyya dhugaa feenaan waan inni rakkate natu beeka waan inni ta'ellee anuma beeka jechuudha. Dhugaa feenaan wallaahi waan imimmaan nama boochisu. Waan ol baasanii dubbatan irra ammoo yoo akkaataa jarri irraa ka'anii Bakka jarri gayanii makiinaa bitanii mana firrashanii biyyan mana bitatanii jarattiin tun ees maasha Allah faanni jaraa jiite mustaqballi jaraa tole yaa rabbi malee tanaa ol godhiin malee tanaa gadi hin godhiniif yaa rabbi baraka osoo jennu osoo waliin jaalatanii waliin gammachuu akkamiitiin waliin jira guyyaa takka keessa miizanni jijjiiramuun kana waan dubbii afaan hin qabne kana eh, ta'uun jechuudha habiibti. rijaal. Walumaa gala waan nama dhibu waan namallee gaddisiisu akka itti dubbatan illee hin qabu jechuudha. Walumaa galaan ammoo fil akhiir namni tokko kan rabbiin dura waliin nama katabe waan fedhe illee ta'u. Irra guddinni ammoo wallahi dubartiin tamuu jechuudha. Bakka kana jadiin natti illee naariini. Dubartiin abbaa warraa dubartii gosaa hedduu qoodamtii gosti takka dubartii yeroo rakkinna isaa argite. Yeroo awwal fursaa argatte irraa cittu jira dhiira irraa jechuudha. Takka ammoo ta rakkinna isaa hunda waliin taammallattee yeroo inni dhibamee yeroo inni maal ta'e waliin baddu jira. Walumaa galaan rabbiin wayiif godhaa balbalte takka sirraa banamtee sitti cufamtee takka sii banama jechuudha. Rabbiin ta kheyrii malee ta sharrii yoo itti garaan kee keessa qulqulleessi qaba jechuudha. Rabbiin balbala takka namarraa hin cufu osoo takka namaan banin jechuudha. Saah. Wallaahi wallaahi wallaahi. Mul'achuutu rabbi Hiree amansiisa. kamiifuu taanaan abbaa kamuu taanaan jechuudha. Namni hiree namaa diigallee rabbiin hiree isaa osoo hin tulin diiga jechuudha. Mush abaarii miti kun. Aljazaa'ul ihsaani illal ihsaan jedhaama jechuudha. Yeroo ammaa kana daqiiqaa takkatti hireen ta'e ammoo yaa rabbi milikkita tana takkatti ammoo yaa rabbi na argisiise ani wallaahi wallaahi yaa jadiid ofii kiyyaa akkasidha yaa rabbi abbaa kamuu taanaan nama homuu taanaan jechuudha akka hireen isaa diigamte hatta yeroo yaani walumaa galaan jechuudha inshaallah kheer rabbiin wayiifuu akkana godheera ammoo wayiif akkana godhuun ammoo si'atuu eh, dubartiin gizee rakkinnaa abbaa manaa wajjin hin qoodamne eh, Subhanallah hin dheeressu walumaa gala waan jedhullee hin qabu isin dheeressee kabajamtoota filattoota kiyya waa tokko keessa namoonni ta'e jechuudha namni osoo jadiitu xiqqoo waan hin jedhin ammallee sila waa hedduu keessa achi kutaa warri nu wajjin turtan galatoomaa waraa bara ammaaf immoo meeshaa keessaa guuruu fi deemna jechuudha. Meeshaa keessaa Gurfaa takka bakka biraatti qabnee kunoo meeshaa gari guurree irra meeshaa guurree irraa amma gurfaa walumaa galaan waan ta'an takka mana naaf gafaa qalamii illee akkuma godhaa godhaa turan nuun jedhanii immoo qalamii waa ofii goonaa misiraallee nama itti waamna. Ji'a takkatti keessa taa'ee walumaa galaan waan tokko tokko deebifnee dachaanaa jechuudha. Kanaaf immoo kabajamtootaaf hordoftoota hiyyaa qophii kenna. Katumaraa warri wajjin turtan galatooma Oromoo. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana kiraa gizee kireeffannes isin garsiifna inshaallah. Jireenyi keenya amma booda gammachuu malee gaddi tokko hin jiru. Nageenyaaf jiraadhaa.